Rainbow Mizo Channel thirtu leh ngaithlatu zawng zawng te in zavai in chibai kan buk theuh cheu a, kan video a tawp thleng a min lo thlir sak leh theuh tur in kan sawm cheu a, vawiin hi January ni sawmhnih leh panga kum sang hni sawmhnih leh pali a ni a, kum in November thla US in thlanpui lo awm tur ah Presidential candidate ni in chu in boruak a sosang chho mek zel a, party pahnih te inbeihna karah party chhunga candidate ni in chu in an buai hle a ni. Democratic Party, Democrat Party kan tih te hi an boruak te han thlir hmasa teh ang. Nikum lampang daih tawh tang khan Democrat Party chhungah hian Democrat Party ticket-a Presidential candidate ni inchuna hi a awm chho tan tawh a, tichuan heng zingah hian tun thlenga US President nihna chalh mektu Incumbent President Joe Biden candidate ni tumna dodala Democrat Party ticket-a candidate ni chu ve mektu a awm a, hei hi Don Phillips a ni. Don Phillips hi Minnesota State atanga House of Representative atana thlan tlin a ni a. Kum sangkhat zakua sawm nga leh pariat hnu lampangah khan Minnesota State atanga Democrat Party Ticket-a Congressional District-a hnehna chang hmasa bertu a ni a. US House of Representative atan hian

Democratic Party chhung atanga challenger zingah chuan beisei awm ber a ni tiin an report a ni. Tichuan, Democrat Party chhung atang hian Presidential candidate ni tur hi Republican Party ten an tiang tho khan state hrang hranga party chhunga vote lak a ni mek a. Don Phillips hian US President a nih chuan American no sen zawng zawng hnenah US dollar sang khat pek theuh a ti em a, chutiang chuan nau lo piang leh tur te zawng zawng pawh pek zel tur a ni tiin a puang zar ta a. Kum kal ta, kum sang hnih sawmhnih leh pathum, October thla ah khan Biden hi a challenge dawn a, Biden do dal zawng hian Democratic Presidential Nomination hi a chuh dawn a ni tih a lo puang tawh a. Amah hi kum sawmnga leh pali mi a ni. Tichuan, India Time-a chuan nizan lampangah khan CNN-in interview an nei a, hetah hian Don Phillips hian kumin kum sanghnih sawmhnih leh palia US Presidential election-ah hian Democrat Party te hnehna chanpui theitu awmchhun chu candidate chuhtu ho zingah keimah chauh hi ka ni, a ti. Don Phillips hian interview a neihnaah hian Nocente hnenah US dollar sang khat theuh pek a tiam chungchang hi sawifiah nawn leiin hei hi thil pawimawh tak a ni a, an chhungte ti buai lovin zirlaiten zirna an chhunzawm zel thei a, Nocente pawh anmahni inchawmna tur hi an neih theihna turin thawhchhuah an neih thei hma high school an kal thlengin US dollar sang khat hi thlatin an dawng thin dawn a ni, a ti. Don Phillips hian an zawhna chhangin tuna US President nihna chelh mektu Joe Biden nen hian an policy chu thil hrang daih a ni dawn a. Tunah chuan America ram hi President Joe Biden kaihhruaina hnuaiah hian mangan thlak tak leh buai nuaih nuaihin a awm fo thin a, Mahse kei hi President ka nih hunah chuan chung zawng zawng chu tih bo a ni dawn a, thil danglam tak tak introduce tur tam tak ka nei bawk a, American Dream Account siam a ni dawn a, Federal Government in No Cent te enkawlna tur leh kum upa deuh an nih thlengah chhawmdawl zui zelna tur hi Ruahmanna kan siam dawn a ni, a ti a. American mipui zawng zawng lakah hian inenhranna tih bo vek a nei anga, mitinten an dikna chan vote chu intluk tlang veka an neih theihna turin hma kan la dawn a ni, a ti bawk. Hetianga Democratic Party chhung atanga Biden challenge tu Minnesota state atanga House of Representative nihna chelh mektu Dan Phillips hian Republican Party ten an party chhunga candidate tur thlanna New Hampshire-a an nei hma lawkin Democrat Party te hian an nei ve bawk a, hetah hian Joe Biden laka twenty percent vote hmuhin hnehna a chang zo lo a, mahse Joe Biden chu campaign dan dik lo takin New Hampshire-a hian hnehna changtu a ni tiin a sawi chhuak a, mahse voter zawng zawng te mipui te hian He nosen hi kal tlang zel turin in duh tak takin in inral ring em? A chhan chu chiang takin amah hi hremhmun ang mai a ni, a ti. Don Philip hian a sawi zel dan chuan a hma zawng zawng khan eng mi nge kan nih tih hi mipui ten in hre chiang lo a, kar sawm kal ta ah pawh khan eng ang mi nge kan nih tih hi in la hre lo a ni, a ti. Rampum huapa mipui ngaihdan lakna zawng zawng ah

hetiang hi dan kal a ni, a ti bawk. Mahse hnehna leh chakna ka neih zia chu chiang takin folan a ni chho mek a, a hmaa point twenty percent chauh hmu kha thirty percent ah ka kai chho mek tawh a, incumbent President Joe Biden nen hian kan point hi ni tinin a inhnaih chho zel a ni, a ti bawk. Mahse America ram pum siam tha leh tur hian chakna ka neih zia hi saw tur chuan Mipui ten vote hmanga min thlawpna hi ka mamawh tak zet a, Biden no chen lakah hian chuan chakna tha hrui ngah tak ka ni zia ti lang thei tur hian mipuite fiahna hi ka hmachhawn ngam a, chumi tur chuan in vote hi ka mamawh ni a ti bawk. CNN-in report an pek chhunzawm dan chuan New Hampshire-a Concord hmuna Democrat Party ten an party chhunga inthlanna an neihna hmunah hian Kawt lai leh a chheh vel zawng zawngah hian Biden-a sangawi zawnpui mi tam tak ten Biden hming ziaka vote thlak tura hriat tirna hmun tam taka an lo keng a, hei vang hian Don Phillips hi a lungawi lo niin hriat a ni a. Democratic challenger Phillips leh Biden inkarah hian Democrat Party ticket-a presidential candidate nih inchuhna Indona tak tak ang maia inbeihna lian tham tak chu a lo thleng dawn a ni tih a symbol chu a lang ta a ni an ti bawk. Mpr News-in report an pek dan chuan Don Phillips-ian voters-te hnenah Biden hi candidate ni leh tur chuan mi chak lo tak a ni a, New Hampshire-ah hian hnehna ka chang zo ta lo hian kan elpui ber Republican Party tanga candidate ni ngei tur a ngaih tawh Donald Trump President nihna tur kawng hi min zawhpui ta mek a ni tih a ti lang a ni, a ti bawk. Don Phillips hian NPR News hnena a hrilh dan chuan, Tunah hian kum naupang zawkten political leaders hna chu an rawn chelh hun a thleng ta a. Chung naupang zawk, younger generation, te chuan political leader nihna an chel a nih chuan American mipuite dinhmun tha zawka hlangkai tur hian idea tha zawk leh Tam zawk a rawn chhuah theihna tur kawng a inhawng dawn a ni, a ti bawk. Hetianga Democrat Party chhunga Presidential candidate niin chuah Biden leh Don Phillips te inbeihna a kal chhoh mek lai hian nimin thaw leh ni India time-ah chuan nizan velah khan New Hampshire-ah tho hian Republican Party te chuan Republican Party ticket-a Presidential candidate ni inchuhna, Presidential primary election, chu nei a ni ve bawk a. New Hampshire-a Republican Party ten he hun an tan hma hian Nikki Haley chuan New Hampshire-ah hian hnehna ka chang ngei dawn a ni tiin a lo sawi lawk tawh a.

Trump victory kha a ni a, historic landslide siamin kar hmasa khan an khingpui te nena an inthlauhna nasa ber record chu khumin margin record hi a siam a ni an ti a. Tichuan hemi hnuah hian New Hampshire lampanga former South Carolina Governor Nikki Haley nen inbeihna lian takin a kal chho leh ta a, tichuan New Hampshire-ah hian Republican Party chhunga Primary election chu nei a ni leh ta, hetah hian Donald Trump hian record siamin hnehna ropui tak a chang zui leh ta a ni. Tichuan Donald Trump hian Nikki Haley lakah hian vote tla zawng zawng atanga za sawmkua pali lai hmuhin New Hampshire-a Republican Party leh Democrat Party ten primary election an lo nei tawh zawng zawngah Vote hmuhnem ber record a siam ta a, vote nuai khat Singruk sang thum za sarih sawm leh pathum a hmu ta a ni. New Hampshire-ah hian hetiang taka vote hmuhnem hi American history-a primary election-ah hian a la awm ngai lo a ni. Primary election-a New Hampshire-a vote hmu sang ber record lo siam tawhtu chu Senator Bernie Sanders a ni a, kum sang hnih sawm paruk ah khan presidential candidate nih tumin a lo chuh tawh a, Khami tum khan vote nuai khat si nga sang hni a lo hmu tawh a ni. Hei hi record sang ber a ni a. Mahse Donald Trump hian US time ah chuan thaw leh ni ni a, India time ah chuan ni lai ni ni minah khan he record hi a rawn khum ta a ni. Kum sanghnih sawm paruka record lo siam tawh tu Bernie Sanders hian Presidential candidate nih chuin Hillary Clinton nen Democrat party chhungah an inbeih a, Khami ṭuma a vote hmuh kha a ni a, mahse hmun hrang hranga an party aiawha presidential candidate tur an thlanna kal zel a, a chet ṭha tak vak lo vangin Hillary Clinton hi hnehna changtu zawk niin Democrat party aṭanga presidential candidate nihna chu Hillary Clinton hian a lo la tawh a ni. US Time-a chuan nilai ni zing nimin zingah khan The New York Times chuan report an rawn tichhuak ta a, New Hampshire-a Republican Party ten inthlanna an neih takah hian Trump chuan hnehna a chang ta ni tih puangin record lo awm tawh zawng zawng khumin hnehna sang tak a chang a ni tiin an rawn puang zar ta a ni. Kum sang hnih sawm paruk ah pawh khan Republican Party chhungah New Hampshire ah hian hnehna sang tak a lo chang tawh bawk a, khami tum khan vote nuai khat chuang a lo hmu tawh a, nuai khat zali leh paruk hmuin Republican party chhung bik ah chuan primary election a vote hmu sang ber nihna record a lo siam tawh bawk a ni. Republican party mi US president nihna lo chelh tawh tu George Bush khan New Hampshire ah hian primary election ah vote si nga sang thum zakua sawmruk leh pahnih a lo hmu tawh a, Ronald Reagan chuan kum sangkhat zakua sawmriat ah khan vote sing sarih sanghnih zariat sawmriat leh paruk a lo hmu tawh bawk a, Heng President ropui tak tak te ai hian Donald Trump hian tun tuma vote a hmuh hi a sang filawr hle a ni. Hetiang hi a ni tak avangin Fox News-in report an pek dan chuan Nikki Haley hi hnehna chang thei dinhmunah a ding tawh meuh lo a, hei vang hian Republican Party ticket-a Presidential candidate niin chuhna race kal chho mekah hian a in withdraw mai hi a rinawm a, chuvang chuan

President niin a chelh mek tu Incumbent President Joe Biden hi a khingpui Don Philip lakah hian a point hi inthlau takin a sang chho zel tur a ngaih a nih bawk avangin Donald Trump versus Joe Biden rerun chu two thousand twenty four US Presidential Election-ah hian kan hmu leh ngei dawn a ni tiin an nem nghet ta hmak mai bawk a ni. Hetiang hi ni mahsela Newsweek chuan Democrat Party chhunga inbeihna hi hlawmlian taka kal chho thei a ni a, hei bakah hian party chhunga vote an lakna ah hian thil inthlak thleng tawn pawh awm thei reng a ni bawk a, chuvang chuan Democrat Party aiawha Presidential candidate ni tur hi Joe Biden a nih rinawm hle mahsela Don Phillips hi a rawn invawrh lo ang tih sawi thei a ni lo bawk a, hei vang hian thil a la chiang kuang lo a ni an ti ve thung a ni. Mi chunga ngilneihna lantir hi kan pek chhuah theih zinga bo thei miah lo a ni a, a lo kir leh zel thin. Midang ngaidam thei lo chuan ama zawh ngei tur leihlawn a tichhia a ni. Chuvangin khawvelah hian mi pakhat ve mai ni a, mahse i nun dan a zirin mi dangte tan khawvel tiat a lian i ni thei a ni.